איינער האט אמאל געפרעגט זיין בני בית פאר פסח פארוואס ענק נשים פארברענטס אזוי געלט קענסט מיין פארוואס עטס פארברענט עטס געלט? עטס נעמטס געלט עטס פארברענטס עס זאגט ער אויס ענק מענער עטס ווייסט וויאזוי מ'קאשערט עס? אונז קען מען נישט קאשערן א זאך וואס מ'קען נישט קאשערן פארברענט מען יא דאס איז די הלכה. מגיד ומשפיע הרב הגאון ר' בערל טויבער האט ער געזאגט א מורא'דיגע שיינע מעשה וואס ער קען די פרטים פון די מעשה מורא'דיג איך כאפ די מעשה מ'רעדט וועגן שידוכים פשוט איך כאפ די מעשה ס'איז דאך אזוי מין שטארק דאס. איז געווען א א א אינגערמאן, א בחור, יא א בחור, כ'מיין ער וואוינט מאנסי, דא דא, בקיצור דא אין ניו יארק, און ער איז א איידעם אין טאהש, איינע פון די חשוב'ע טאהשע משפחות, אן איידעם אין טאהש. און הערטס אויס די מעשה ווי אזוי די שידוך ווערט. די מעשה גייט אזוי, די מעשה גייט אז מ'האט אנגעטראגן דעם איד א שידוך אין טאהש, דער איד וואוינט דא אין, איך מיין עס איז ווילימסבורג, נישט אין, יא, וואוינט אין ווילימסבורג, און איז א הייסע סאטמארע חסיד, סאטמאר, כולו סאטמאר, און מען טראגט אן א שידוך אין טאהש, ני, טאהש מיט סאטמאר איז נישט צו ווייט, אבער ער דארף הערן אז דער מחותן איז א סאטמארע. ער מעג זיין א טאטשער אבער ער דארף זיין א סאטמארער, בקיצור יא ס'דא מען זאגט דאך אז סאטמאר איז דא א קליינע שטעטל אין רומעניע וואס איז געהייסן סאטמאר איז דא א ריזיגע א ריזיגע שטח ס'הייסט סאטמאר געשטימט יא ס'ענדיגט זיך נישט בקיצור איך דארף האבן כאטש סאטמאר געשטימט שוין בקיצור ער האט נאכנישט געהאט געהערט אזעלכע פרטים אויף יענעם אז יענער איז א סאטמארער. טאהש אליינס איז נישט גענוג, ווען ס'קען זיין טאהש סאטמאר צוזאמען איז אסאך שטערקער. פיין. ס'גייט אריבער א שטיק צייט, די שידוך דערווייל שטייט אזוי, ס'הענגט יא און ניין, און ענדשטערס היטן דעם שידוך. ויהי היום, דער איד רעדט מיט א קאזין זיינע אויפן טעלעפאן, די קאזין זיינע וואוינט עפעס אויך דא אין ניו יארק, און בין הדברים געבט ער אים א זאג, גראדע האט מיך אנגעטראגן דער שידוך פון פלוני ופלוני אין טאהש, כ'גלייב דו קענסט אים נישט אבער. איך קען אים יא! זאלסט טון דעם שידוך צו א שטוב פון חסד, דו ווייסט מיט א ווארעמע שטוב, א ווארעמע שטוב, איך זאג דיר דיין זון וועט אויפלעבן אזא שטוב, דער טאטע איז א בעל חסד, זי איז א בעל חסד, די קינדער גלייב איך קען נישט אזוי גוט די קינדער אבער ס'איז א מורא'דיגע ווארעמע שטוב, איך וועל זאגן דעם אמת, איך האב אויך דאס געהערט אבער איך דארף אז ס'זאל זיין א סאטמארע שטוב, ס'איז נישט סאטמאר, זאגט ער ס'איז יא סאטמאר, איך ווייס פאר א פאקט אז ס'איז סאטמאר, דאס וויסן די אידן. פילעוועט זיך אינעם רעבינ'ס ספרים, ער קאכט זיך אינעם רעבינ'ס ספרים. דו ווייסט פאר א, איך זאג דיר איך ווייס פאר א פאקט. און רבותי, דער שידוך איז געווארן. די אינגערמאן האט חתונה געהאט, ברוך השם, און ער טאקע, עד היום הזה, ברוך השם, ער זאל ווייטער האבן בנים בני בנים. און ער באמערקט נאר איין זאך, ס'איז אלעס שטימט יא, אבער זיין שווער האט גארנישט מיט סאטמאר. און ער האט פרובירט צו כאפן וואס וואס האט ער מיט סאטמאר. די איינציגסטע זאך וואס ער קען תולה זיין אז די איד האט מיט סאטמאר איז אז ער האט דעם רעבינ'ס ספרים, ער האט א שאנק מיט די רעבינ'ס ספרים. ליגט אלעס, אלע ספרים אדער דברי יואל מיט יואל משה מיט אלע גלים מיט חידושי תורה, אלע אלע ספרים איז דא, אבער אבער דאס איז עס, נישט מער, נישט ער הערט נישט אויף זיך קאכן און די שיטה און דאס, נארמאל טויש, בעיקר נאר טויש. קיצור. ער טרעפט איין טאג זיין פעטער וואס דער איז געווען דער וואס האט געדרייט דעמאלטס לקבוע דעם איז געווארן דער שידוך, ער פרעגט אים זאג דו ביסט דאך געווען דער וואס האט דעמאלטס גערעדט וועגן מיין שווער אז ער איז סאטמאר זאג מיר קודם כל ווי קענסטו מיין שווער מיין שווער ווייסט נאכנישט פון דיר צו זאגן זאגט ער איך וועל דיר פארציילן די מעשה איך בין איינמאל געפארן א שבת אויף טאהש צוזאמען מיט טאהשע רעבין זכרונו לברכה פאר שבת כאפ איך מיך איך האב פארגעסן מיין בעקיטשע אין וויליאמסבורג איך האב נישט מיין בעקיטשע. שוין איך הייב אן רופן מענטשן אהין העי איינער זאגט מוזט וויסן לכאורה דיין געשטעל דיין סייז איז די בעקיטשע לכאורה פלוני יענע משפחה דארף צו האבן לכאורה דיין סארט מסתמא האט ער נאך א בעקיטשע אויכעט גיי צו יענעם. מיר געבן אדרעס איך קלאפ אריין ס'געווען יענער די די משפחה דיין שווער כ'קלאפ אריין, עפנט אויף א איד ערב שבת, ער מיט טלית קטן, אה, שטייט אויס. יא, וואס קען איך טון פאר אייך? זאגט ער, איך קום פון דא, זאג איך, כ'האב פארגעסן מיין בעקיטש אינדערהיים, האט מען געזאגט אפשר האט איר נאך א בעקיטש, זאגט ער, יא כ'האב, אבער ער זאגט נישט די ווערטער, א איד קומט ערב שבת ביי איינעם אינדערהיים, מ'געבט אים נאך קוים נישט קיין בעקיטשע, קודם כל געבט מען אים א טעלער פערטל מיט טשולנט, מיט קוגל, מיט קישקע, מיט א קאלטן גלעזל סאדע, און שפעטער וועט מען זען וועגן א בעקיטשע, קום אריין. יא, פארוואס נישט? הונגעריג בין איך טאקע געווען, איך האב כ'וואלט מיך געשעמט צו זאגן אליינס כ'בין הונגעריג אבער אז דער איד ארבעט עס גיי איך עס נישט צוריקווארפן, און ער האט מיר אריינגעלייגט ביי זיך אין דיינינג רום, און דארטן ווארט איך און איך ווארט אז דער איד זאל מיר ארויסברענגען די טשולנט מיט די קוגל מיט די קישקע, דערווייל קוק איך פארשטייט זיך אויפן ספרים שאנק וואס יא נאך האב איך צו קוקן, און איך זעה אלע ספרים פון דעם רעבין, דברי יואל, אלע די גאנצע סעט, אה די גאנצע זאך, איך בין פשי, דאס איז א סאטמאר איד, דאס איז די גאנצע מעשה. די אינגערמאן גייט שפעטער פרעגן זיין שווער, זאג נאר, וואס איז דער סעט? ווען האסטו געקויפט דעם סעט? די אלטע די סאטמאר ספרים? איך בין איינמאל געווען אין ניו יארק איז געווען עפעס א ראפעל פאר סאטמארע מוסדות האב איך געקויפט די ראפעל און מ'האט געקענט געווינען כל ספרי רבינו זכות יונגעלייני און איך האב געוואנען און ס'ליגט אינדערהיים וואס איך האב באקומען די ספרים איך וויל זיך לייגן שיין האב איך עס אינדערהיים פארשטייט זיך קוק אריין צייט לצייט אבער דאס איז דאס די גאנצע זאך רבותי קוקט וויפיל חלקים דארף געשען א מעשה ווייל דער שידוך דארף ווערן.